kereke ku tirha matimba ya Yesu Kriste wa Nazareta. Haleluya. A ndzi hava nkarhi wo leha swinene hi nge se vonana. Haleluya. So hi tsako namuntlha ku va tlhela hi hlangana futhi hi ta hi ta dyondzisa Xikwembu. A ndzi hava nkarhi wa ku leha swinene. Endzhaku ka ku tsaka lokukulu loku a hi ri na kona hi June hi ti 28, haleluya! So lava hi nga gina ku vonana a hi gini ku vonana kwini, hambileswi hi nga vonanela kulenyana van'wana, mara hi khensa Xikwembu swinene um kereke hinkwayo yi yimile ntirho wa kahle swinene lowu hi wu endleke hi siku ra ti 28 ta June.

um ku khensa swi tlula ku nyikiwa nchumu lexo tala hi ku munhu a ku nyika xuma mara a xi tirhile ku ri ku ya wa tidlaya hi xona kumbe xi ya ku pengisa mara ku vulavula marito mo khensa. swi va kha swi huma mbilwini hi yo mhaka xikwembu a xi languti maendlelo xi languta mbilu halleluya so hi ndlela leyi khezi leswinene hi ri va ka vukeya khezi leswinene avd nseketelo wa n'wina lowu mi nga hi komba wona eka ntirho luwa hinkwawo kusukisela loko hi ta va hi tivisile hinkwabyo swi preparation leti mi nga ti endla, ku ti karhata ka n'wina mi ti tlakula mi ya fika ebolweni mi tlhela mi seketela hi mi nga seketela hi yona yi ri case leswinene ya va marito ma ku tala ku dya ku endlela. Rhandza ku xeweta kereke ni tirha matimba ra hosi ya hina Yeso Kreste wa Nazareta xeweta Sunday school.

Vabixopo, Makhomba Xivono, hi vito ra matimba ra Hosi yena Yesu Kreste wa Nazareta. Aleluya. Hi rhandza ku khensa swinene na ku titwa hi amukelekile eka siku ra namuntlha loko hi tlhela hi hlangana futhi. Eh, tlhela hi amukela na ku khensa eh, ku xeweta bende ya hina leyi hi chayelaka yi endla ku ri hi titwa hi hi nga ri na ku loloha ngopfu ku ri hi ze ha fikela ku hlayiwa ka rifu haleluya hikuva to tala loko ro kharisa ku fana na futhi loko ku nga nyakaziwangi swi fika loko ya hlawareti vanhu va fika va loloha haleluya um khesi leswinene ni pfumeleleni ku ri hi nga ze hi ya dya nkarhi wo leha hi ya hi ya dyondzisa vanhu namuntlha. Ku to va ku dyondzisana ntsena a yi la tafula ti tibuku timbirhi tafula tibuku timbirhi a yi la pfula buku ya matimu hi pfula matimu twenty seven ka hlaya kusukela ka verse number three. ya fika ka number 10 Matthew 27 ku hlaya kusukela ka verse number 3 ku ya fika ka number 10 haleluya buku yin'wanyana yi ta pfa yi pfurile hi ta hetela hi loko yi hlaya a hi pfuleni mintirho mintirho mintirho chapter number 1 Haleluya. Ntirho chapter 1 hi ta hlaya tivhese timbirhi ntsena ku nga verse 18 na 19. Haleluya. Kombela ku yi hlaya haleni. A hi hlayeni Matewu 27 hi sukusela ka 3 ku ya fika eka 10. Hi hlaya hi ta ku fa ka Yudasi. Loko Yudasi loyi a nga n'wi xenga a vona leswaku Yesu u avanyisiwile, a ti vona nandzu. Kutani a ya tlherisa mali ya tisilivhere ta 30 eka vaprista lavakulu ni eka vakulukumba, a ku ka vona, Ndzi dyohile hi ku xenga munhu loyi a nga riki na nandzu. Va ku, Ku yini ka swona eka hina ke? Swi vone wena hi wexe sweswo. Xana loko Yudasi a cukumetela mali ya kona etempeleni kutani a suka a ya tisunga, vaprista lavakulu va teka mali leyi kutani va ku, Leswi yi nga mali ya ngati, a swi fanelanga leswaku yi nghenisiwa enhlengweni wa tempele. Kute loko va kanerile makungu, va tirhisa mali leyi ku xava nsimu leyi vuriwaka Nsimu ya Muvumbi. ku lahlela kona vamatiko. Hikokwalaho ka sweswo, nsimu leyi yi vuriwa nsimu ya ngati ni namuntlha. Hilaha hetisekeke leswi vuriweke hi muprista Yeremiya loko a te, Va tekile mali yo ringana tisilivhere ta 30, yi nga mali yi nga nhlengo leyi vanhu va Israyele a va pimile leswaku munhu wa kona u ta xaviwa ha yona. Kutani va humesile mali leyi ku xava nsimu ya muvumbi hi laha hosi yi leriseke ha kona. Haleluya! A hi hlayeni hala ka Mintirho, hi hlaya chapter 1 verse number 18 na 19. Yi ku, Yudasi a a tixavele nsimu hi mali leyi a yi kumile hi ndlela yo homboloka, kutani u yile a ya wa hi nhloko ensin'wini ya kona. A handzuka hi le xikarhi, marhumbu ya yena ma huma hinkwawo. Mhaka leyi yi tivuriwile hi vanhu hinkwavo lava akeke eYerusalema, hikokwalaho va nga thya nsimu leyi vito ra Hal-kedema hi ririmi ra ka vona leswaku Nsimu ya Ngati. Haleluya! A hi khongeleni. Hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta, hi khongela Xikwembu xa matimba.

leti vulavulaka hi Judas Iscariot loyi hi swi tivaka kahle ku ri Judas Iscariot hi loyi rin'wana ra masiku a nga xenga Yesu Kreste mara la ka ti-chapter letimbirhi ni lava ku rhanga ku sungula ni kota ku hlamusela ku ri vanhu va kota ku swi twisisa ku ri tibuku letimbirhi leti A ti vulavuli swilo swimbirhi swo hambana. Judasi a nga faki mafu mambirhi, u feriforile. Haleluya! Ni nga ta ringeta ku kombisa ku ri loko hi hlaya hala ka Matewu, yi vulavula swin'wana leswi vanhu va twaka ku ri i xitori xo hambana lexi vulavuriwaka ka Matewu. mara ni lava ku vanhu va kota ku ya twisa ku ri va nga fambi va xisiwa kumbe loko va ri handle va byeriwa hi vanhu ku ri leswi mi swi hlayaka kumbe mi swi dyondzaka kumbe leswi mi swi landzelaka swa Yeso a swi na nhloko na ncila hi ku ri ku nge vulavuriwi ku Yudas u ti sungile hala kun'wana mi ri u ku hi mombo a baleka khwiri ku huma marhumbu kahlekahle swi endlisiwile haleluya. a ni tivi loko ku ma swi twisisa na leswi ni vulaka swona hala ka matewu yi ri ku yi a ya tisunga u tisunga ha swi tiva ku ri i ku suka ku ta tiboha hi tama halleluya mara loko hi ya hala ka mintirho yi ri yudasi a ti xavele simu hi malenga yi kuma hi mahomboloko u yi a ya wa hi mombo a sin'wini ya kona a hambuka khwiri ku huma marhumbu Haleluya. Swi ti komba ku swa hambana. Haleluya. Mara nga ta mi hlamusela swona ku a swi hambani swa fana. Ku na vanhu va mi vutisa mi va hlamusela swa straight. Haleluya. Ku na swo tala nyana leswi lavaka hi swi langutisa la ka ka tivhese leti. Hi ku na swo tala leswi ti vonaka ku ri vanhu vo tala a va swi twisisi. Va twa ku vanhu lava nga tsala laha na un'wana a tsala swa yena, un'wana a tsala swa yena a swi nga humi ka Xikwembu. Haleluya. Okay. a yi nga languta timhaka ta ku xo sungula loko hi hlaya ka matimu ve ri judasi iskariyoti loko a vona leswaku yesu u avanyiseriwe rifu u tsutsuma a ya tembeleni a fika a ka vaprista a ku hi leyi mali ya n'wina na tisola hi ku mi xavise munhu loyi a nga ri ku na nani vaprista ve ri ku yini ka swona hi nghena ku hina kwalaho tivoni wena u ri wexe halleluya va ku tivoni wena hi wexe veri a cumbeta mali liya ya thirty-seven a tebeleni a hansi a ndhawu ka swona vaprista va ri mali leyi hi mhaka i mali ya ngani a hi nge swi koti ku yi teka hi yi nghenisa eka hlengo wa tebele a yi nge katsanisiwi na mali leyi nga teka haleluya hi ku mali liya yi xavisa munhu loyi a nga ri na nandzu mali liya yi na ngati se hi nge swi koti ku yi hlanganisa na nhlengo wa tebele hi endla ni yo ve loko va tshami va kanelini va ku a hi tekeni mali hi ya xava siku aleluya ve hi ya xava sini endzhaku ka loko va hete ku kanela va teka mali va ya va ya xava sini leyi va nga ta lahlela kona va matiko va matiko i vatirhi aleluya swi ri a sin'wini ya a ku lahleriwa kona vadyohi hi nkarhi wa vadyohi a ku lahliwa kun'wana na kun'wana mara va ya va xava se va ku hi la ta hi ya lahlela kona va matiko mara mara loko hi yisa yi hala ka ka mitirho ve ri judasi hi mali leyi a yi kumi hi ku xavisa yesu A ti xavirisiwi. Kasi a ti mani a nga xava sini? I vaprista kumbe i Judas? Eh? Hallelujah. Ni nga ta ku hi kota ku swi twisisa kahle. A hi mahlweni ka ha ri na swin'wanyana futhi lava ku hi kota ku swi twisisa. Ta ku hlamusela swi swi tshamiseka. Loko hi ya mahlweni Vhele loko va ta va yi xave nsimu liya yi thumbi ra ku i nsimu ya ngati then loko hi hlaya hala ka ka ka mintirho yi ri Judas la a nga fika a wa kona hi mongo a hundzuka mbirhi nsimu liya na yona yi ya vito loko i nsimu ya ngati kahlekahle i tinsimu tingani tinsimu leyi nga fela judasi ku na nsimu leyi nga xewa hi vaprista kumbe ku humelela yini namuntlha nga ta kota ku swi twisisa kahle halleluya okay a hi teni mateyo a ri mudyondzisiwa wa yesu kreste a famba na vona vo judasi esikarhini na yudasi esikarhini a ri un'wana wa vadyondzisiwa va yesu kreste Mara loko Judasi a fanele a xanisa Yesu Kreste, loko a ta tlherisa mali, Matewu a kha a swi vona swilo leswi hinkwaswo kha swi humelela. U swi vonile loko a fika a cukumeta mali, na loko a tsutsuma a ya a ya tisunga. U vona laha a nga tisungela kona. Haleluya. So Matewu u hlamusela xitori xa yena ku fikela kwalaya a timeka. Halawawo, le ka mintirho, buku leyi ya mintirho yi tsariwe hi nkulukumba lowo va ku i Luka. Luya a ku ri dokodela nkarhi wolowo, va ku i Doctor Luka. Hi yena a nga tsala buku leyi ya mintirho. Yena u hlamusela ku ri muyisa loyi Judasi a ti xavele ma ensimu hi mali ya nga yi kuma hi ku homboloka, ivi a ya wa hi mombo, a hatuka khwiri, a huma marhumu, swi chavisa misava hinkwayo. haleluya luya u hlamusela xa yena xitori laha matewu a nga hlamuselaki kona se twanana lawani ni ta sungula hi timhaka ta siku swi humelelile hi siku a hi twisise timhaka ta ku leswi mali liya a yi nga ri mali ya kahle vaprista a va nga ta swi lava ku loko va suka va ya xava simu va ku simu leyi yi vitaniwa ku ya hina vaprista number two a hi swi tiva ku ri mali liya a yi nga ri ya vona a yi ri ya judasi loko va nyike judasi mali ku ri axa a ta va nyiketa yesu se judasi u ri u tlherisa mali vona va ha yi lavi a hi ya vona hi ya judasi iskariyoti so va endla yini va teka mali leyi va famba va ya xava simu nsimu leyi yi thyiwa va loko va vutisa ku i nsimu ya mani va ku i ya judasi iskariyota hi ku mali ya mani i ya yena se loko yi tsale va phepha mahuma va huma va kha va vitana ku ri i ya judasi na mina swo loko no mi nyiketa mali ku ri famba ni mi ya ni xavela loko mi ri hala ka malamulele mi ta ni vuyela na na bakiti ra ya swi koti i ra mina a hi ra n'wina haleluya ku nga ku tirhi voko ra n'wina ku ya xava mara mali ya mina loko ku ve ku na xilipi loko ku va deliver mi ta tsarisa mavito ma mina va ta va deliver ka mina haleluya se loyi eh hala ka mitirho loko va nga ti xavele nsimu va hlamusela hi ku ya ku mavito ma vitana mani loko mina ni xava movha sweswiwani ni rhumi ni ni ni twanana na vona kumbe ni xavela movha mara mavito ma ri ma mina movha i ya mina hi ku yi dirayivhiwa hi mina va tiva mina leti benge ku ri hi mina ni nga xava halleluya se vanhu va ta ku ri mi xavi movha va nge vuli ku ri mi yi va xaveriwa movha hi mani haleluya se na judas a ti xaveli siku hi mali ya yena ya liya nga yi kume hi ku homboloka hi ku hi yona mali a nga yi cukumeta a tebeleni haleluya ivi va yi teka va ya va xava simu yo ni tshembe ku bya twisiseka kwalaho judas hi yena a nga xava siku i mali ya yena leyi nga tirha se swilo leswi mbeke xixin'we a swi hambananga haleluya a yeni mahlweni ve ri judasi u fike a tisunga a hi twise timhaka ta ku laya ku nga humelela swilo leswi simu liya a ku ri simu leyi a ku ri ndhawu leyi a ku ri na marisi judasi hi mhaka ku ri a titwa na ndlela ra ku ri a nga ha lavi ku ri a va na ku va na mistake ya ku ri a tisunga a nga ha tlheli swa endleka ku ri a tisunga va kuma a hanya va fika va tsema ntambu a kumeka a hanya se mara yena a lava ku ri xi ni lava ku endla hi tindlela hinkwato ku ri ni kumeka ni fini lexi a va xi endla judasi iskariyoto u fika a khandiya henhla ka sinya a tiboha loko a tiboha u yo japa ku ri loko a japela hansi yi ta vhe yi n'wi yi n'wi yi n'wi yi n'wi manya ku ri a vhela a feyisa sweswo halleluya se mara lexi nga endlaka ku loko a japa loko a yi hansi ntambu yi tsemekile a wela hansi hi mombo a buluka khwiri ku huma marhumbu ma swi twa ku se swi hlangana njhani luya u hlamuseli ku u fike a ti u ginile a nga ku ku sunga ntsena a nga vulavula a ndhaka ku ku sunga ku humelele hi ku ya mahlweni se loko yena u hlamusela ku sukisela la yena ku ri loko a ta va ti sungile ku humelele hi ku ya mahlweni haleluya se a hi swi swimbirhi swo hambana i xi xin'we swo lava vanhu va kota ku swi twisisa ku ri bibele yi nge pfuki yi vulavula swi swimbirhi swa ku hambana a yi va nge pfuki vanhu lava va vulavule swilo swo ka swi nga fani swilo leswi va swa hlamulana haleluya se loko hi swi hlamusela hi ku hetisela ku ri judasi u suke a ya tisunga ntambu yi tsepeka a wela hansi hi mombo a buluka khwiri ku huma marhulu haleluya se

Judas Iscariot a ri wun'wanyani wa va 12 lava a va famba na Yesu Kriste vadyondzisiwa va Yesu ene tsundzuka ku ri Judas Iscariot ka vanhu lava va 12 lava vadyondzisiwa va Yesu hi yena a ri yexe a nga humi kona etikweni ra Galiliya haleluya lava vona ku va ri 11 va huma tiko ra galeriya kambe yena a ri one a nga humi kona and yudasi iskariot hi loyi a khoma mali a swi tiva ku ri va nyikeriwa vanhu lavaya a swi tiva ku na mali yo tala and nkarhi wun'wana yudasi iskariot a ku a pambula se mali liya a yi nandziha ngopfu se sathana xi xi ta nghena hi yena ku ri hi yena a nga ta xavisa n'wana wa munhu loko se va ta va lavile ku ri bibele yi dyondzimaka ta ku ri loko va ta va tshamile eswakudyeni judase sikariyo u suke a famba a ri one a huma a va landa vaprista a ndzi nga va byela kumbe ni nga mi xavisela yena ni nga mi nyika yena ni nga yena hi ku ya yena a ndzi byela ku ri makungu lama ma endlaka ma saseki ngopfu va ku hayi hi le nga ku nyika hambi ri taxisela hi nkarhi wa kona yi tele ngopfu a ku hayi a ku na problem ya swi ku fambela kwihi hi minkarhi ya so u ta fambela matlhelo ma hi minkarhi ya so ta fambela matlhelo ma so hi ta mi byela ku ri loko hi ku nkarhi lowu hi ya hlangana na yena kwihi a suka a tlhela yudasi a tlhela le a swi tiva ku namuntlha loko ku sukiwa ku ta yiwa kwihi halleluya hi nkarhi wo karhi va ya tumisa kwihi hi nkarhi wo karhi va ya khoma eh, service ya vona kwihi loko kha famba na vona u fambile a lata vaprista lavaya na masocha a va byela va ya fambe ndhawu ya so hi ta n'wi kuma kona hi ku yesu kreste a ku ri khale va kha va n'wi lava mara va tete ku n'wi khoma nkarhi wun'wana va kuma khadi ri setepeleni mara va nga swi koti ku n'wi khoma nkarhi wun'wanyana va chava va ku thumba vo tele bibele yi timhaka ta ku ri loko va ta va fambile va fika va kuma yesu kreste judas iskariyota a ku loyi va ta kota ku tswotswa yini hikuva a va nga n'wi tivi a n'wi hleketelela mara a va nga n'wi tivi hikuva ku va ku tele vanhu judas iskariyota a fika a timanyamanya xilaha ka vanhu a fika a n'wi ku karhi a n'wi tswotswa a yi tala ku vula na munhu kasi ntlontlho ya ku ri na ku xavisa nyakutlha ku ya dlayini hambileswi yudasa sikariyota a nga swi tivi ku ri u ta avanyiseriwa rifu yena ti byela ku muxava ti va ku bava ku tshika i yena ti byela mali makungu ya munhu ma bihi loko ya mahlweni yi byela timhaka ta ku ri Yesu Kristo uri Judas ni nguva ina kuxavisana n'wana wa munhu hi ku n'wi tsotsotiwa. Loko Yesu Kriste a swi tiva hinkwaswo ku ta humelela yini na xiyimo lexi a hlangana na xona xa ku vambiwa xa ku xavisiwa a xi tiva ku xi va ku fikela kwihi hikuva Yesu Kriste a humile ka vukwembu a ri munhu wa laha misaveni leswi hina hi swi twisaka swona ku vava hi leswi na yena a fanele a swi twisa swona haleluya se loko a xi hleketa xiyimo lexi a nga ta hlangana xona a xi vava ku fika la ko i ngi xinwelo lexi nga ni hosi mana byo tala va timhaka ta ku ri ku nga endli ku rhandza ka mina a ku endli ku rhandza ka wena tatana hi ku loko u endla ku rhandza ka mina swi vula ku ri u ta ka mina laha misaveni ku nge hetiseki swi vula ku vanhu va wena va nge heferiwi swi vula ku misava yi nge ponisiwi ka va ku hi ku rhandza ka wena ku va va ka swona ve ri loko se va ku tekele yesu kreste masocha va famba na yena loko va fika le mahlweni ka pilato na heroda heroda na pilato hi tumiwa ku ri a va nga ri vanghana na siku na rini kambe siku leri va hundze ku vanghana va ku ri yesu kreste a faneke se a vambiwa heroda a kwate ngopfu a kwatela yesu kreste loko a ta la misaveni ku sukela loko a ta lerisa ku ri ku dlayiwa vana va vafana va malembe mambirhi ku ya hansi mara xikwembu xi vulavula na yosefa xi n'wi teka n'wana u tsutsuma na yena u ya ku a egypt hikuva herode la dlaya n'wana loko se nyipita va herile ta ku vitana u vuya hi nkarhi wolowo a ku ri na yohana mkhuvuri yohana mkhuvuri yena loyi va khuvula yesu kreste yohana mkhuvuri la hanya mananga loyi a dya vulomba a dya tinyenyana a dya a a dya tinjiya a nga dya vumbiso bya munhu haleluya la ta vulavula hi timhaka ta ku ri makumu lama hi ma endlaka ma na switandzhaku judasi iskariota a ti byela ku ri leswi a swi endla ku saseki ngopfu a ti byela ku ri loko u fumi ngopfu va nga ta kuma mali leyi loko va n'wi phuxile tani a kombela ku rivaleriwa kambe va fika va n'wi havaisela rifu yesu kreste a swi vona ku leswi a nga swi endla ku hete xihoxo xikulukumba hi ku munhu loyi a nga n'wi xanise ku hambana nako hi hanya la vuton'wini na vanhu hi minkarhi yin'wanyana hi twa ku ri va hi rhandza ngopfu loko ku ri khale hi se wa vona tlhela hi hlangana hi ku hagana hi gina hi ku lava kumbexani i rirhandzu loko ku ri ku ri khale mi se ku vona mara a wu ma tivi makumu ma yena ku makumu ya munhu ya bihile vanhu va swi kota ku tiendlela ku ri va ku tsakela ngopfu va swi kota ku tlhela va ku fundafunda hi mavito ma kahle lava u va tsakela ngopfu va ku hahani u nga ri hahani wa vona kasi va ku sweka ku ri kota ku tlhelela vusiwana va kona lava nga pulana na vona ku va ta kota ku ku xavisa na leswi rhandza ngopfu ku dya leswi mi famba mi nyika nyikiwa swakudya va ku va mi rhandza ngopfu

u nga tshembi munhu u tshembi loko u langute xikandini loko loko za ku ri va khoma xikosi ve xikosi a xi voni ku vona mudyoholi haleluya yesu kreste swa antswa hikuva yena a ri xikwembu a tiva leswi swi nga ta humelela xi leswi nga humelela swi ku hlamarisana mara hina vomuyangwana hi nga tivi nchumu ku ri munhu loyi leswi a ni kombaka swona i rirhandzu ra mapela kumbexana i xihlelo xa mutana leyi hi tikuma nkarhi wun'wanyana hi nghena tindhawu leti a hi fanele hi nga ngheneli ka tona ni mi tlhela hambi va ri vana va munhu a swi koteki ku ri va nga rhandzana ku fana na leswi yesu kreste a hi rhandzisaka swona vanhu va chelezelana va ri vana va munhu va nga hlamulana ku hlamulana va xavisana swa tiveka ku mi lava swa ku loko se mi vhaka mi vhaka tindhawini mi posta posta ku ri he giyani ya ni vitana he pulukwani ya ni vitana a mi swi voni ku ri mo ti xavisa hi swona swi endlaka nkarhi wun'wanyani va mi rhiyelana leswi a mi fanekele va nga mi rhiyeli swona hi ku mina a mi swi koti ku vulavula na xikwembu ku ri ni lava ku ya kwihi ni kombela xikwembu ri rhangele mahlweni mi kota ku tivisa vanhu ku ri ha ni ya ndhawini ya so so so mi swi po- mi swi posta ka ti-facebook ti-facebook ti nga duma ngopfu na ti-whatsapp masiku lawa makungu ya munhu ma biha Leswi swi endlaka namuntlha switandzhaku swa kona xa vutomi swi nga tshuka swi nga vi kahle. Judasi Iskariyota u za a tsutsuma a ya tisunga a buluka swilo swi nge tshama swi humelela siku na rin'we. Na nyamutlha leswi laha swi ta endleka swi va endlekela yena a ri yexe. Rifu ra Judasi Iskariyota hi rona rifu ri ri roxe ra ku chavisa ku tlula mafumu wa misava hinkwayo. Ku ta fikela ni namuntlha na sweswi. e loko a va ri munhu wani va ta endla liya ve ri bibele yi dyondzisa kona ku monisa ta ku twa ni ni ni ta twa kahle la ka mintirho yi ri yi ri mhaka leyi yi tiviwile hi vanhu hinkwavo lava akeke eyerusalema hikokwalaho va nga thyaka nsimu leyi e vito ra halkadema ri ri hi ririmi ra vona leswaku nsimu ya ngati yi tiviwe hi vanhu hinkwavo lava akeke Yerusalema. Loko va vula hi Yerusalema, hi va vula hi ndhawu yin'wana yikulu kumbe ya ku yi ringana na South Africa. Hi rifu ra munhu wun'we. Swi tiviwe vanhu hinkwavo kusuka ka richeche ku ya fika ka mukhegulu na mukhalabye. Haleluya. Loko u xavisa kumbe u xeka munhu loyi a nga ri na nandzu Xikwembu xi nga mi siyi. Loko u votakela munhu loyi a nga ri na nandzu Xikwembu xi nga mi siyi. Ni khutaza timhaka ta ku vanhu a va hanyi hi ku lulama leswaku ri lavo biha loko va mi votakela mi swi tiva ku Xikwembu xi mi langusile. vanhu a va hanyi hi ku chava Xikwembu hi swi tiva ku ri loko hi endla swilo vanhu loko va hi votsokela kumbe va lava ku hi loya Xikwembu xi langusile a ku na munhu a nga ta endla makumu yo biha ehenhla ka munhu un'wanyana ivi a hela a nga panisiwanga hi nga va hi nga swi tivi ku panisiwi ku yini mana Xikwembu xi ta dilana na munhu yaloye heluya xi dilani na yena strong ku fikela laha a nga pfuluka hi khwiri ku huma marhumbu rivilo ra ku chavisa swinene haleluya mhaka ya mina yi hela ku ta fikela kwalaho mara mhaka yi kulu leyi a lava ku tiyisa yona a lava ku ri kota ku tiyisa ku ri tivhese leti chapita letimbirhi i xixin'we haleluya so mi nga hlekiwi hi vanhu va ku ri mi a mi swi twisisi leswi mi swi mi mi mi swi mi mi swi chumayelaka kumbe mi swi mi swi hlayaka haleluya loko xikwembu xo hi pfuna ni ta ve ni ta ku hlamusela yin'wanyana siku rin'wanyana kota ku swi twisisa kahle loko ku endleka yini haleluya so wa le karhi u fana wutsongo siku lowo xaveleliwa so ni tshembe ku ri xikwembu xi ta hi pfuna xi hi katekisa a yini ha hlayiseka xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi va na ma na masiku ma kahle until hi tlhela hi ya hlangana futhi nkarhi lowu taka loko xikwembu xo hi pfuna hi nga tlhela hi hlangana ku endzhaku ka khale ku no tshemba ku ri yin'wanyana dyondzo yi ta va yi ri kona leyi nga ta endla ku ri vanhu va kota ku twisisa na ku bibele yi fambisa ku yini halleluya shalom